ני א, פאר די פאר איז דא א באקאנטע בריוו פון חזון איש ער שרייבט אויף א פלאץ הרי אני מתייחס לכל דבר ולכל דבר השתדלות בקרירות כי על פי רוב אין ההשתדלות ברירות אלא על כל דבר הנני מתאמץ להשתדל בתפילה דארטן השתדלי והרבי תחינה בקושי בתפילה דארטן יא דארטן אסאך אבער ער שרייבט און חזון איש אז איינער וואס האט נישט מתפלל געווען האט נישט אויסצוגעבן קיין השתדלות. שטייט דא אינעם חנומה היינט מיט מצוות השתדלות, השתדלות. דער וואס האט נישט מסתמא אז באלעמען האט נישט אויסצוגעבן קיין השתדלות. השתדלו ואהבו לכם. און וואס הייסט וואס הייסט מספר זיין? מספר זיין. דער שפת אמת זאגט די וואך א ווארט, אינטערעסאנטע ווארט. צוות בני ישראל אמרת להם את קרבני לחמי לאיש הריח נכוחי. תשמרי, וואס הייסט תשמרי? ווי דאס פארסעמעסט תשמעי מלשון ורבי ושמר את הדבר ווארטן אז עס איז געווען מציבה צו ווארטן א גאנצע טאג אויפן קרבן תמיד ס'גייט באלד זיין ריח ניחוח לשל השם ריח ניחוח תשמרי ווארט אויף דעם קאך אויף דעם משתוקק עס ווארט ווי דאס פארסעמעסט היינט בזמן הזה תפילות במקום תמידין תקנון איז היינט וואס דער רבונו של עולם וויל מ'זאל ווארטן אויף צייט וואס דו זאלסט דאווענען, שרייב דאס אויס אמת דער לשון, וכל היום יהיה תפל אצל האדם, ועיקר עביותו יהיה בשעת התפילה, די גאנצע טאג איז תפל, עיקר עביותו איז נאר בשעת התפילה, כמו שאמר החבר, ער מיינט דער כוזרי, אין מעלות החסיד. אין כוזרי שטייט, די תיל ע ס ה י, די צייט וואס דער מענטש דאווענט, דאס איז לב זמנו ופריו, ווי עס שארט אויס אויף די גאנצע טאג איז נאר כדרכים המגיעים אלו ע ס ה י, ווייל דאס איז די צייט, דארט מאכסטו אלעס, דארט מאכסטו אלעס דינג, אלעס.

ער קלינגט צו פֿיר אויף וואָס איר ווילט, ער דאַרף אָנ, ער דאַרף אָננעמען אַ הילף פֿון אַ דרייסע גאַנצע וועג. ער קען, ער קען נישט אָנקומען, ס'איז פֿאַר נימען, נישט אים, נישט די מזכּיר, גאָרנישט. ער קומט, קומט דאָ נאָר לעבן מוצאי, איינער קלאַפּט אים אין פֿענצטער דאָרטן אין דרייוו, אין קאַר, פֿאַר דעם וואָס איר האָט אַ פּאַנטשער, אַ פֿלעט, ער וויל איר זאָלן פֿאַר העלפֿן. האַקסט אין קאָפּ אַריין, ב יעצט אינמיטן, מיטן, מיטן זיך פֿאַר אַפּעראַציע זיכען, ווען. ער גיט א מאך אויף די אויגן זאגט ער ווער איז יונה? נישט מיילעך פירער, ס'איז מנהל פון הדסה. זאגט אוי! דיר זיך איך! דיר זיך איך! אוי! זאגט ער אזוי שטעלט זיך א מענטש א שמונה עשרה און די קאפ הייבט אים אן צו פליען ווי אזוי חנ'פע איך די מנהל באנקאנט און ווי אזוי מאך איך א פראטעקציע ביי יענעם גמח נו ווייטער נו און ווי אזוי טרעף איך טאקע די מנהל פון הדסה דו כאפסט נישט אז די מנהל פון הדסה האסטו ווי דו זאגסט רפאיני, דארט האסטו דעם דאקטער דעם מנהל פון די מנהל פון הדסה האסטו דארטן ביי רפאיני, און מיטן פסיכאלאג טרעפסט זיך וואס דארפסט האבן דעם פסיכיאטער פסיכאלאג ואתה חונן, צו מיטן גרעסטן דאס האט דארט דעם שלום בית מאכער דער שים שלום, מען דארף וויכטיג שלום בית דארט, א שלום בית מאכער א שים שלום, און ווייטער מיטן באס ביי ברוך אלייני, דו ביסט דארטן.